Mela nsellmulkom, insellmikom min-naħa tiegħi għal darb'oħra. Magħna ngħaqad issa s-Sur Billy McBee hawnhekk, li huwa l-fundatur tal-paġna Residenti Beltin kif ukoll il-fundatur tal-Partit Indipendenti Residenti Beltin. Insellimlek. Lejla tajba lilkom ukoll u l-ispettaturi wkoll. Mela, għalfejn qegħdin hawnhekk? Forsi min kien isegwina qabel ra li aħna konna qed insegwu wkoll dak li kien hemm l-andament rigward l-emenda li din għaddiet f'Ġunju tas-sena l-oħra sabiex il-ħwienet, nistgħu ngħidu stabbilimenti, jkollhom permess maħruġ li jibqgħu miftuħin sas-sigħat bikrin ta' filgħodu. Minn dak iż-żmien, ngħidu dritt, ma smajna xejn iktar, għaddiet l-emenda, waqafna hemmhekk, però r-residenti Beltin kif qed jiġu milquta għal dan kollu? Negattivament.
Ifhem, ħadd ma jieħu gost ikollu l-istubju taħt it-tieqa tiegħu, speċjalment wara ġurnata ta' xogħol, speċjalment jekk tkun marid, anzjan jew fil-kategorija tal-vulnerabbli, u anke individwu żagħżugħ, trid dik inqapaws.
Ekku. Kieku kienet fil-weekend biss forsi minn hemm u minn hawn tifhimha. Imma ta' kuljum. Dan qed ngħidu l-ħinijiet ta' minn wieħed ukoll jippointjili kif taqbad tgħid, isu jippointja din il-ħaġa li qabel il-belt Jien niftakru minn dejjem kien hemm dik l-attivita' għaddejja. Imma qisu donnu li ħareġ dan il-permess fejn qed ngħidu sigħat sa x'ħin issa għandhom il-permess? Il-mużika sas-siegħa u jistgħu jibqgħu miftuħin sas-sagħtejn.
Sas-sagħtejn ta' filgħodu. Miftuħin, imma l-mużika sas-siegħa. Il-mużika sas-siegħa.
Hija Però hemm evidenza ċara li mhux sas-sjaħ biss, ikomplu għaddejjin. Ikomplu għaddejjin.
Issa, qabel kienet sa ħdax, ukoll kien hemm problema li minn ħdax kienu jġeddu għal nofs il-lejl, għal siegħa. Però dak iż-żmien kien hemm inqas infurzar, għall-inqas jekk iċempel il-pulizija, Tista' s-sikkett dak li jkun. Kien obbligat.
U kapaċi ma jerġax jagħmilha. Issa, eżatt.
Issa jisom minħabba li għaddiet din l-emenda l-pulizija fil-verità naħseb ma tantx tagħmel biss. Dajfuhom, dajfuhom. Ngħidlek id-dritt meta joħroġ il-permess issa qiegħed fuq 'il fuq mill-liġi. All right, u meta ngħidu, jiġifieri l-permess minn fejn jinħareġ? Sa fejn nafu aħna m'għand l-MTA. M'għand l-MTA.
Mela, ħa ngħaddi għal l-obstructions, jiġifieri dan inti wkoll bħala President ukoll u anke l-fundatur tal-Partit Residenti Beltin ikkontaktjajt diversi nies. Jiġifieri mhux persuna qed ngħidu hemm tiegħi biss, hawnhekk qed nara l-email jien pereżempju hawn hawn l-Ombudsman, hemm ta' Transport Malta, hemm ukoll il-Prim Ministru, hemm l-Enforcement, hawn hawn bosta, jiġifieri kellkom risposta, kellkom rispons ta' dan ta' din l-email partikolari? U forsi tista' wkoll fil-qosor tispjega għal dawk li qed isegwu l-ilmenti ta' din l-email fejn hawnhekk qed nara anke mit-titlu tagħha stess ukoll tiġbidlek l-attenzjoni li żdiedet id-diskriminazzjoni, l-illegalitajiet u anke l-kriminalità. Ekku.
Ngħidlek inti dik l-email ntbagħtet isu xi tliet ijiem qabel ma kien hemm il-każ fil-Belt ta' żgħażagħ li attakkaw xi żgħażagħ oħrajn. Qabel kienet.
Kienet tliet ijiem, erbgħa qabel. Però dak it-tip ta' xenarji Il-beltin ilhom jgħaddu minnha. Sempliċement just ġiet fil-mument tagħha. Issa, fl-email bħalma semmejt inti bażikament kien hemm l-ostakli tal-imwiet, siġġijiet, il-permessi u kollox, plus legal notice fejn ir-residenti ġew impattati mod ħażin. Lanqas biss ġew ikkunsidrati biex jfasslu xi tip ta' legal notice li tista' toħloq bilanċ. Imma anyway, fil-qosor, staqsejna ċertu affarijiet bħalma ċittadin normali jista' huwa intitolat ukoll jistaqsi, ħadd ma wieġeb ħlief l-MTA b'ċertu Tmir kienet ngħidilha jiena fejn skansat milli twieġeb id-domandi propja u just provdietna informazzjoni żgħira fuq il-Malta Freedom of Information. Imma d-domandi l-oħrajn fuq il-permessi fuq hekk ma wiġbithomx. Jiġifieri intom għadkom lanqas biss tafu, pereżempju fejn tidħol permessi, ħa ngħidu hekk, il,
bħal permessi tal-outdoor speakers, permessi għal outdoor furnitures, appliances, għax illum il-ġurnata tista' tara u ssib ukoll displays, fridges, freezers, kollox barra isu litteralment isek qiegħed naf f'xi gabbana qed titellef dik il-preġju tal-Belt Valletta. U daw fejn għamlhom ġifieri? Fit-toroq. Jostakolaw il-bankina? Bankini, toroq, passaġġi. Issa, billi ta din dritt xi ħadd għal ftit imwiet, tnejn, tlieta, ħamsa, alright, mhix problema. Imma mhux li tokkupa żona ta' storja, bini storiku, passaġġ, għandek ġenituri bil-pushchairs ma jistgħux jgħaddu. Għandek nies b'ċertu mobilità Taf inti, xi kultant ikollok bżonn wheelchairs, bastun, anke hawn min ikollu bżonn l-assistenza ta' tieni persuna, anke li bżonn metru, żewġ metri. Imma m'hemmx, anke staqsejna il-kwantità ta' siġġijiet, kwantità tal-imwejjed, hemm limitu jew it's a free for all li joħroġ. U ma tawkomx risposta lanqas fuq dik, ġifieri. L-unika tweġiba kienet din. Għax din ilha għaddejja xi sena minn mindu ħloqna Residenti Peltin fuq Facebook, li bażikament Residenti Peltin jaħdem bħala persuna intermerdjarja bejn iċ-ċittadin u l-entitajiet. Nafu li kemm il-darba ċ-ċittadin iċeppel, jipprova jikkomunika mad-dipartiment lanqas jieħu tweġiba jew illum jgħidulu mod, għada jgħidulu mod ieħor. Allora speċi aħna ħanaħdmu bħala database, okay? ikun hemm linja waħda, u nikkontattjaw aħna għannom ta' resident bċertu complaints jew bċertu inġustizzi jew illegalitajiet li jsiru dat tip. Aparti minn hekk għandna l-fera ta' Neighborhood Watch li għal-inqas nipprova nżommu kemm jista' jkun ċertu attivitajiet minħabba l-kriminalità u l-attivitajiet li jkunu għaddejjin. Imma dan kollu, ġifieri inizjattiva tagħkom. Il-Kunsill fejn jgħad?
Hija question mark kbira, ngħidlek id-dritt tara. Il-Kunsill fl-opinjoni tiegħi sar jew qiegħed hemm illum il-ġurnata biex jiffaċilita l-privatizzazzjoni tal-Belt Valletta. pro-business, issa din tal-pro-business kulħadd hu għal favur il-businesses, nieklu nixtru x'nieklu minn għandhom, għandhom familja, tajjeb. Però l-isfreġu li ċertu businesses iħallu la jixraq lill-Beltin, lanqas jixraq lill-Belt Valletta, jew l-ebda lokalità oħra. Għax li tagħti d-dritt lil wieħed ma tridx iċċaħħad id-dritt sagrosant ta' li jkollok aċċess biex tgħaddi jew biex tinqeda inti. Każ ta' ambulanza, pereżempju.
Ija, is-sena l-oħra niftakar biss biss konna xandarna minn tal-inqas naħseb ħames filmati fejn ambulanza ma tistax tgħaddi, ok, Jew iħabba l-imwiet, jew iħabba s-siġġiet, jew iħabba l-appliances, jew iħabba l-outdoor furniture, jew il-menu boards u dat-tip. Ambulanza kellha toqgħod wifqa sakemm ix-xufier stess tal-ambulanza kellu jinżel, iċċaqlaq l-affett min-nofs, biex din l-ambulanza jew ssalva ħajja, jew xi ħajjiet, jew tassisti l-aspett mediku tal-pazjent jew tal-vittma u min hu fil-bżonn. Apparti minn hekk, Seta' kienet fire engine. Issa fire engine hija ħafna ikbar minn ambulanza. Sa fejn naf jien naħseb hemm żewġ metri. Ma hemm strateġija għall-emerġenza. Infatti ngħidlek id-dritt, ġunju kemm laqgħa tal-Kunsill. U sejjaħ il-laqgħa tal-Kunsill, għax dan l-aħħar il-Kunsill m'għadux isejjaħ laqgħat ta' kull xahar jew every now and then. Però fuq il-legal notice isejħet din laqgħa. u kien hemm xi ħadd ċittadin aw resident jew belti u staqsa l-Kunsill għal l-istrateġija tal-emerġenza. Baqa' sal-lum mingħajr tweġiba. Hemm il-flus qabel id-dinjità, is-saħħa jew il-ġustizzja lejn ir-residenti. Jiġifieri ġiet saret l-emenda, l-emenda saret kif saret, però m'hemm xejn li jissalvagwardja ħa ngħidu hekk ir-residenti. Dina saret L-emenda li qed li nista' nifhem jiena sabiex tissalvagwardja l-businesses u l-ħwienet però fejn jidħlu r-residenti ehm.
Ċertu businesses għax il-ħaġa hi din, għandek il-lukandiera jew l-appartamenti short lets u dat-tip. Huma stess. Għax kien hemm xi kuntatti wkoll. Huma stess li jgergru li tilfu l-flus biex jagħtu xi refund għax il-turisti ma felħux l-istorbju t'hemmhekk. Tidħol fuq l-Airbnb, Booking dot com, kull tip ta' pjattaforma, f'ċertu toroq fejn ingħataw tal-permess, qegħdin igergru.
Dak huwa Iħalluhom, ok.
Ġifieri it-turisti ħa ngħidu hekk qed iħallu l-feedback tagħhom b'mod negattiv, ġifieri dawn qed jagħmlu reklam ħażin lil min ikun sid ta' ħotel jew. Eżatt, u anke inti jekk għandek liġi Għalfejn lanqas taħseb għall-embodiment li isma' jekk dak ħa jabbuża mill-legal notice, hemm riperkussjoni. Ma hemmx. Għax anke bħala sound, per eżempju, ma kienx hemm stipulat kemm irid ikun il-volum. Hu jgħidlek moderat.
Jgħid moderat, imma moderat għalija mhuwiex l-istess bħal per eżempju. Hekk jgħidu, imma mbagħad jekk tidħol tiċċekkja fuq ċertu liġijiet ta' moderazzjoni fuq noise levels u hekk, jgħidlek ċar tont. Moderate means this. All right.
U soundproofing? Xejn.
Kull ma naf soundproofing, bar wieħed, kej qed strada stretta li għandu soundproofing. Għax ħa l-inizjattiva minn jeddu. Kedila hemm is-soundproofing tiegħu u minn hawnhekk nirringrazzjah talli għadni qas ma ma qabadx u fetaħ business, ħa ngawdi jiena biss u ta' dik ħaseb ħaddieħor. Anke il-businesses ta' qabel fil-belt dejjem ħasbu f'ħaddieħor bars kellna fil-belt. Qatt u qatt ma gidmu l-idejn li jridu jiklu minna. Fhimtek.
Jiġifieri so dal-aħħar issa kemm il sa li ħarġet.
Il-legal notice ittihom ċans jew it's granted on moderate music, non-amplified music, imma hemm l-evidenza ċara, mod pubbliku, hemm il-filmati u kollox. li qed jintużaw mużika amplifikata li diġà tmur kontra l-avviż legali, ok? Hemm skoss rapporti minn residenti li ta' kuljum kważi jaslu għand il-pulizija. Dawn imsieħba il-pulizija ma ma jistgħu jagħmlu xejn. Allura again, jiġifieri jekk dad-dipartiment qed joħroġ il-permess huwa wkoll 'il fuq mil-liġi? Ma naqbilx magħha u hemm ħafna li ma jaqblux magħha. Mela tajjeb li inti aċċennajt għal dawn l-istorbji u hekk, forsi nkunu nistgħu ntellgħu il-video hemm ukoll biex forsi wieħed ikun jista' jara eżattament u jisma' aktar milli jara naħseb jien fuq xiex inti qed titkellem u minn xiex iridu jgħaddu issa orrajt hawnhekk forsi ħa jkun video imma nimmaġina li hemmhekk il-ħoss ikun jinstema' aktar. Forsi jkun jista' jitfgħalna l-video ħalli nisimgħu.

Mela, hemmhekk kif stajtu taraw forsi u tisimgħu wkoll eh, l-attivitajiet li qed ikun hemm fil-belt kapitali. Eh, u allura dal kunsill lokali, ħanerġa' mmur fuq il-kunsill lokali għax Il-Kunsill Lokali jiena nifhem li għalhekk qiegħed hemmhekk. Hekk hu.
Issa, dan ma jista' jagħmel xejn fuq din il-legal notice. Jista' jagħmel ħafna affarijiet. Biss biss niftakar kien hemm komunikazzjoni bejn l-SEM li hija Servizz Ewropew Malti minn għalija, huwa bażikament fergħa tal-EU. U kienu ċari u tondi magħna li l-Kunsill jista' jirrevokahha, jista' jitkellem jista' jieħu azzjoni. Infatti, bħalma tista' l-Università ta' Malta fil-Belt Valletta, il-ġimgħa l-oħra semmi kienet ħadu azzjoni legali. Ekku,
min il-Kunsill jista' wkoll. Però hemmhekk hemm l-ironija assoluta tal-Kunsill. Mhux naħa waħda biss, amin, jiena bandira bajda. Ekku, tkun sejra mod ġenerali, qed ngħidux il-punt li qed hemmhekk biex għal għall-lokal. Fatti niftakar ċaru tont li kuħadd kien qal mill-kunsill ma kontx naf f'xejn, sirt naf minn fuq il-gazzetta, sirt naf minn fuq ir-residenti u dat tip. Biex imbagħad niftakar fil-laqa urġenti tal-kunsill f'Ġunju minn għalija ġiet żvelata fil-Kunsill stess li s-Sindku kien jaf. Is-Sindku kien ħareġ ordni lill-membri tal-Kunsill biex ma jgħidu 'l ħadd dwar x'ħa jiġri bl-avviż legali. Issa, għalija hemmhekk ħa jkolli nipponta subgħajja lejn kulħadd. Is-Sindku li kien fid-dover li jkun trasparenti u onest ma' kulħadd. u l-membri ta' taħt u li suppost jekk ġew eletti mill-poplu, l-lealtà trid tkun lejn il-poplu, mhux lejn. Ekku, mhux hekk. Lejn erba' membri. Għalhekk qegħdin hemmhekk.
mhux hekk? Hemmhekk għalija verament ħadta bi kbira. Għax isek tħares fejn tħares aħmar blu għalija dik pezza waħda. il-poplu mhux stmat, infatti anke l-Beltin. Mela għandek ħamur lura l-opinjoni tiegħi li l-Kunsill preżenti qed hemmhekk biex jiffaċilita il-privatizzazzjoni tal-Belt Valletta. Evans Building. Mela tawna erbat ikmamar fil-Kunsill biex taħdem bħala berġa. biex ħaduna Evans Building, proprjetà tal-poplu u ċaħduna milli nużawha l-komunità. Setgħet sar id-dar tal-anzjani li tant għandna bżonn. Setgħet sar klinika kompluta li tant għandna bżonn. Setgħet sar iċ-child care center. Imma le, issa x-xnijat huma li ħass il-lukanda u sa fejn niftakar jien ħarġu xi tenders ukoll jew ħa joħorġu tenders dis-sena biex issir lukanda. Hekk le. Anka tħares lejn il-paviment eh, tar. Eh. Għala mela- taħseb din is-segretezza kollha, ġifieri għandek nuqqas ta' informazzjoni l-MTA, il-Kunsill, l-Istat, isu isu ħadd ma titkellem fuq għalfejn taħseb.
Jien naħseb li l-unika sens li hemm tant hemm flus fin-nofs mis-settur privat. Għax anke jiena ngħid xi ġifier business wieħed qed tpaxxih u mbagħad il-business ta' faċċata tkissru billi tagħti l-legal notice il-premessi u. X'qegħdin jagħtu dawn il-bars lill-membri tal-istat biex verament qed joħorġu għonqu għalihom u qed tkisser il-ħatt ieħor. Qisu mhux kulħadd, qisu inti qed tgħid ċertu postijiet għax mhux qiegħda hemmhekk għal kulħadd, imma ċertu postijiet qed ikunu iktar privileġġati. Privileġġati minn ħadd. Eżatt. Allura il-weda tal-ispazji miftuħa nafu li kellna fi żmien il-COVID kienu jgħidulna kemm importanti s-saħħa li tistrieħ u qed ikun hemm isu kontradizzjoni ta' dak li għedna ta' dak li qed fil-verità li dak li qed isir. Ġifieri X'tajt rigward dan? Ara, rigward is-saħħa, again, naħseb li kulħadd għandu d-dritt għal dawk it-tmien sigħat ta' serħa ġewwa daru. Issa jekk forsi jridu jammettu li din il-legal notice hija falliment bħala esperiment, lest naċċettaha onestament. Jekk le, jridu jaraw x'ħajamlu, I mean, għalfejn business m'għandux jinvesti f'soundproofing tiegħu? għalfejn m'għandux jkun hemm xi tip ta' riperkussjoni, xi penali u dat-tip. Sempliċement infurzar. Ħadd m'hu 'l fuq mil-liġi sa fejn naf jiena. Anke eżempju kif taqbad tgħid, again bħalma għedt inti, għadna kif ix nagħmel lockdown enfasi sħiħa fuq is-saħħa u dat-tip. Issa ma jgħoddux għax hemm il-flus. M'hemmx dik il-kuxjenza soċjali li tant konna niftaħru biha, dik id-dinjità, dik iċ-ċertu umanità lejn ir-resident Belti. Għax anke eżempju jekk tħares lejn Paċefil, il-Belt Valletta għandha iktar libertà għal dan it-tip ta' sfreġu għalija. Mela Paċefil jekk xi stabiliment jaqbeż ċertu limiti, bum, jiblaħħa. Il-belt tista' taqbad tagħmel li trid u li jogħġbok, tkisser lil min trid u lil min jogħġbok, u jkollok il-barka. Hekk le? Ma biex.
U jiġifieri inti l-opinjoni tiegħek hija li l-emenda li diġà saret forsi terġa' terġa' tiġi emendata b'mod fejn l-affarijiet ikunu aktar. Jekk ma jridux jirrevokaw għall-inqas eżatt. Jew nerġgħu lura għall-bilanċ proprju għax sa ħdax kulħadd kert jinqeda. Kien ħin tajjeb, kien ħin raġonevoli u kien hemm bars li kienu doqqu l-mużika. Però, again, jew tiġi emendata kif suppost, jew tiġi revokata. U rigward l-ispazji pubbliċi wkoll, ħafna mir-residenti kienu kollaboraw billi neħu l-karozzi tagħhom biex ċertu toroq jiġu open spaces kif ġew mwiegħda biex igawdu l-familji tagħhom u kulħadd. Imma mbagħad x'jiġifieri wara tagħmel mod ieħor tħalli s-settur pubbliku jaħkem kull triq li hemm, kull pjazza li hemm, kull rokna li hemm? u m'intix tħalli l-passaġġ dinjituż għal ħaddieħor. Ekku.
Mela, wasalna biex nagħlqu din id-diskussjoni, il-messaġġ tiegħek, Billy, forsi naf li bgħatt bosta emails, Forsi għal darb'oħra l-aħħar messaġġ għall-awtoritajiet u għal dawk in-nies ikkonċernati. Nittamaw li l-awtoritajiet bħalma ma jdeqqux hawn, jdeqqu huma b'ċertu storbju, ċertu fastidju, b'ċertu nuqqas ta' umanità, jrabbu naqra l-kuxjenza lejn il-beltin għall-inqas, għax at the end of the day ħadd m'huwa numru. U aħna m'aħniex proprjetà ta' ħaddieħor. I mean, again, naqra kuxjenza. Mela grazzi ħafna.
Kif stajtu tisimgħu hemmhekk Billy ġie hawnhekk biex jitkellem ukoll għal dak li kollu għaddej minn ġewwa l-Belt Valletta wara li għaddiet l-emenda u ma smajna xejn aktar imma tajjeb li nagħtu ċ-ċans nagħtu l-vuċi dawk in-nies li jkunu għaddejjin minn dawn l-affarijiet u ma nisimgħux dwarhom għaliex ma jkollhomx l-opportunità fejn ikunu jistgħu jaqsmu dawn l-esperjenzi tagħhom magħna. Min-naħa tagħna ma fadlilna xejn aktar, niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla, nsellmilkom u l-Lejl it-Tajjeb.